Wonim sɛ government appointees anaasɛ ɔman mpaninfoɔ biara nni hɔ a ɛwɔ ɔman Ghana mu hanom a wɔte wɔn bɔtɔm sika de tɔ fuel o. Ɛno no na ɛnnɛ yɛ 15th July ɛyɛ 2025 a ɛyɛ bena da yi a, anɔpa yi ara, ɛna President Mahama de letter aba abɔnten abɛkasa sɛ ɛfiri ɛnnɛ de rekɔ saa nhyehyɛeɛ no watwam. Wo a woyɛ government appointees anaasɛ ɔman mpaninfoɔ biara, baabi biara a wobɛduru na wo fuel bɛsa no, tu wo bɔtɔm sika. na fa tɔ. Na ɛno na Mama Love TV yɛakɔ akɔfa na yɛde ba bɛso mo. Ɛnna yɛduadua mu ara na yɛkɔkɔpue Onua Maakye Show so a Captain Smart nso so de n'adwenkyerɛ ne n'abadwafoɔ rekasa afa asɛm mu ho. Nti yɛbɛka ne nyinaa abom na yɛde abɛso mo. Yɛ a na wahyɛ video yi ama afoforɔ nso anya bi ahwɛ. Abusua lɛtɛ no na ɛda soɔ no. Ɛnɛ yɛ ɛnɛ yɛ Tuesday July fifteenth, twenty twenty five, ntsi na kyerɛ sɛ lɛtɛr no yɛ hyehyeehye anɔpa yi ara, adeɛ nnya nkyee so na abɛtɔ dwa. Lɛtɛr no nie, Ɔse President Mahama scraps fuel allowance allocation to appointees, ɛno ne topic a ɛda soɔ. President John Dramani Mahama has effective immediately directed to the cancellation of payment of fuel allowance and allocation of fuel to all political appointees. Abusua lɛtɛ no neɛ ɛwa yie paa, na ne tɔfabɔ mu nyinaa ne sɛ, ɛfiri ɛnnɛ ɛyɛ July 15th yi de rekɔ a ɛyɛ benada yi rekɔ yi deɛ, saa aban mpanimfoɔ a ɛkɔkɔgyina fuel station de coupon ma wɔn ma wɔbu ne mma den de ma wɔn no deɛ, saa nhyehyɛeɛ no, ɛfiri nnɛ rekɔ, wɔatwa mu. Wo ara woduru hɔnom na sɛ wo fuel asa a, ɛnneɛ na woayi wo bɔtɔm sika. Sɛ ɛnneɛ wotɔ one litre, two litre, sɛ quarter, sɛ half, sɛ gallon, ɛnneɛ ɛhɔ deɛ wo nhwɛmu wɔ hɔ. Deɛ wobɛtɔ biara no, na woate wo bɔtɔm sika de atɔ. Ɛnneɛ fuel no, ɛsa wɔ kwan so a, ɛnneɛ na woapɛ nkurɔfoɔ na wɔapia wo kaa yi totototo na wɔde ama wo na wode kɔ. Na ɛnneɛ woduru hɔnom a, woatɔ bi de agu mu. Na nea enti a ɛma wɔde saa nhyehyɛeɛ yi nyinaa aba abɔnten kyerɛ sɛ, wɔse wɔ wɔhu sɛ temaamufoɔ rebrɛ yie pa, ɛfiri sɛ temaamufoɔ te wɔn bɔtɔm sika de to fuel, na adɛn nti na aban mpanimfoɔ deɛ wɔnya no free. Ɛna afei nso so, sɛ aban mpanimfoɔ no wɔsusu sɛ sɛ wɔtɔ fuel no de ma wɔn free a, ɛna wɔn use no sɛdeɛ wɔn si pɛ bia. Ɛna wɔbɛhu na kaa yi asi so tototototototo, ɛbɛsi so saa engine na ayɛ hyehyeehye, ɛna wɔnim sɛ wɔntɔ nti no, Sɛ fuel no ɛwe a ɔmfa ho ɛne engine yi bɛsi so aa na ɛne fuel no awe ɛwe a na wasan so akɔ na ɔde fuel ɛɛ coupon no akɔ akɔma ɔmo na ɔmo asan abu ne ma na wasan akɔ gyina baabi a wɔndum engine ɛne na esi so hyehyehyɛ saa fi sɛ wɔnya ne free na firi ɛnɛ ɛde kɔ sɛ wɔtwa saa nhyehyɛeɛ no mu a wonam a na woagya wo engine no de asi so. Abusua no ne lɛtɛ no a ɛda so, na lɛtɛ no nea wɔsan a singrekyɛ yi da hɔ bandan kyerɛ sɛ, Felix Kwakye Ofosu a ɔyɛ MP, ɔse Spokesperson to the President, Minister, Government Communications, na kyerɛ sɛ wɔasan lɛtɛ yi kakraka na ɛda hɔ a ɛnhomeɛ. Na ɛno no na yɛwieɛ na yɛsi yɛn wieɛ. Yɛbɛduadua mu na yɛakɔ akɔhwɛ deɛ Captain Smart anɔpa biara sɛdeɛ ɛns ɔman mu nsɛm wɔkasa ɛfa ho no, ɔno nso n'adwenkyerɛ ne n'abadwakuo nea wɔbɛkasa afa asɛm mu. Momma yɛnkɔ na yɛnkɔkɔhwɛ deɛ Captain Smart ne n'abadwakuo ɛkasa faa asɛm mu ɛfa ho. measure follows sweeping reduction in the size of government through the appointees of fewer ministers and presidential staffers or president's

Aban pɛtro adafa nko a wɔde ma government appointees, sɛ ebia wama wo coupon, fa kɔgye fuel na filling station no yɛ akɔ akɔbu ne yɛde ama no, ɔkɔ kɔgyina baabi a ɔndum ne car gya na car si so saa ara bɛyɛ four hours, five hours no, aban sɛ te ntontan, wɔatwam. Effective immediately, at once by force. Ɔse wɔma obiara nni hɔ nom a ɔbɛkɔ akɔgye bi. Nti sesei ara deɛ His Excellency, John Dramani Mahama se wɔtwam de akɔ akɔba no no. Yɛwie a, eh, ɛnora na Ivan no mu ni ha, ɔne Lucius ɔmo ni ha, nti yɛbɛka eh, minister no apɛ yɛ nkurɔfoɔ a yɛ appoint wɔn a ebinom yɛ business men who are also politically affiliated to different political parties. Na ɛno Nyame yɛ adom a mɛnya adagyeɛ no makyerɛkyerɛ mu yie paa de akyerɛ mo. And this is what is going on wɔ under the ministry of education under the watch of Yɛwura Haruna Iddrisu. So please His Excellency John Dramani Mahama, Wo ne Vice President, yɛn Maame Professor Jane Ann Opoku Agyeman, ɛne all other stakeholders, ɛne NDC Chairman, ɛne mo a Chief of Staff, yɛn Wura Julius Gyabra, mo nyinaa momfa mo ho ngye saa asɛm wei mu na mo make sure sɛ the decision will be reversed immediately and as soon as possible to making sure sɛ the Scholarship Secretariat will be used to empower people and relevant people a wɔn needy na afei wɔn akɔtumi akɔ akɔsua adeɛ rather than this eh, nine member committee a every day they will sit and be discussing and of course the board will not be able to pay them because they will be uh, taking allowances and what have you nyame yɛ adom ɔkyena ebɛnya adagye ne akyerɛkyerɛ mu but first of all ma yɛ started the discussion with the scrubbing of the fuel allowances and what have you menkɔ uh, nanama agyako hɔnom na Eh, from the journalist point of view, okay. do you see it as a good move by the president? Okay, JB, um, NDC abawe no bibi on beye bia no mo planning. They are just being strategic. I see. Sɛ unim sɛ ɛkyina pɛ eh, reporter me kɔ news portals no mi hu ne sɛ ɛkyina ɛna Ghana Revenue Authority ebe introduce one city energy sector levy na yes. wɔn postpone di yɛ ɛkyina ɛna wɔn de bɛba. Yɛnim sɛ NDC aban. After seven December yɛ a President Mahama starte adwuma yi. First quarter deɛ coupons ɛkɔ. Oh yeah yeah yeah first quarter kɔ. First quarter deɛ.
Infact first half koraa deɛ kɔ. First half yeah yes. because yɛwura seventh month nti sure, yeah. yɛapa quarter ho koraa yes, yɛkɔ sure. second quarter mu. Yeah, yeah.
Yɛnim sɛ sɛnea ɛtie biara no eh, bɛyɛ six month a wɔn adi w'aban mu yi deɛ ɛkwan biara so no fuel coupons ɛkɔ. First a saa energy levy yi ɛbaeɛ one cedi no baeɛ no wonim sɛ Ghanafoɔ bu fui me koraa me postuu nneɛma bi wɔ social media so me me me platform so Wokeka w'adwene. me bobɔɔ m'adwene because mehu sɛ obi te sɛ Shamima ama Pratt nom ne adeɛ justify na wɔn mu defend wɔn ayɛ ready sɛ wɔn bɛtua one cedi no sɛ wɔn ayɛ ready na me se ah like seriously wowɔ presidency yɛbɛma wo free ayi coupon. Fuw a wobegye no firii, wogye begye no firii ama Lewi aban asan abɛbɔ ka wɔasan ne so koraa akyɛ bi tuaka.
ama nkurɔfoɔ. Sɛbisɛbi, mo kunu no mu koraa no, kupɔn na wɔn bɛnya bi. Enti adɛn nti na ɛwɔ sɛ yɛse yɛba abɛgye one cedi per litre a? Wo wo na wogyina abɔnten na wokyerɛ mu na wo defend na wo justify one cedi na one cedi. Enti serious me saa part na me bo afu sɛ wɔn a wɔn ntɔ fuel no wɔn na ɛredefend yɛ dɛn? Ɛrejustify. Ebɛn sɛ me kasa ban wei sɛ no bibia wɔ yɛ bia no ɛyɛ strategically bibia move na wɔn move no ɛnti ɛkyena no a yɛ bɛ introduce Ghana revenue authority ɛde saa levy wei sɛ ɛba no ɛna president Mahama ɛde saa release wei sɛ yi aba Felix Kwatro Ofo so de aba sɛ henceforth wo yɛ government official government appointee a wo nni free fuel bia wɔ baabia wo nso wobɛkɔ akɔtɔ wo fuel wo nkɔ gyina ɛyi goil na wafele wo tank Na wokɔ adwuma a, woasɔ w'ayi wo engine asi so afiri anɔpa kɔ kɔpem anwumerɛ. Wokɔ ɔmaa pa a, woasɔ w'ayi, wokɔ wo girlfriend hɔ nom a, na kyerɛ sɛ woapake car no na egya si so because wonnya free fuel. Enti ɛyɛ because ne yɛ bu afu sɛ ah, mo mo ntɔ bi always na kyerɛ sɛ ordinary Ghanaian na nso fa burdens no nyinaa ne yɛ sum de agu Ghanafoɔ so. Na kyerɛ sɛ time biara no yɛ introduce new taxes New Levy, afei nso koraa no existed once na hɔnom nso koraa no a yɛsesam, yɛ increase. At the end of the day, me ne wo ne Ivan ne yɛyɛ a ɛteɛ yi, ordinary Ghanaian, yɛn mmɔborɔwafoɔ no, the vulnerable in the society, yɛn na na yɛresɔfa, yɛn na ne yɛrebɛn nkorɔfoɔ sɛ bi nkorɔfoɔ akorɔ na wɔaba abɛbɔ, ne yɛaka energy sector, ɛka a ɛda hɔnom a yɛbɛbɛtoeɛ over 80 billion, ɛna over 81 billion ne yɛrebu akonta. Na at the end of the day, akonta no a yɛrebuo no, Temammuni yi a ɛnyɛ ne bɔne, ne light bill ɔtua, ne meter bɔ ne fie ɔtua, ɔmmɔɔ aban no koro no, ɔno na ɛsɔfa, ne asan nso abu kar de agu no so. Wokɔ mu a, ɛka yi a ɛda hɔ nom yɛ ɛka ɛka ɛsla yi a yɛintroduce yɛ yi a ɛsee na yɛde kɔgyee loan yi, mfasoɔ bɛn na ɛbaa so maa Ghanani? Kanea yi a yɛte Ghana ha sei yi a, under for under the leadership of yɛfrɛ no sɛn, former energy minister, Doctor Myrtle Poku Prempeh, JB, hwɛ, mete hɔ nom, me meter ɛbɔ me fie no yɛ postpaid. Mm. I quite remember sɛ baabi a mekɔ tenaeɛ no mhm. ɛbɛyɛ sɛ 2023 ɛba 2024 early 2024 no na me bill ɛba 300 350 oh, okay. ɛfiri bɛɛ June July ɛba na metua 900000 I see yɛamɛkie ne announcement bi a wɔ ghana anka nkyɛ ghana ni sɛ yɛato a bi a utility base mu bɛyɛ sɛ 500 percent anaa 600 percent wonim sɛ installment of new meters no mm -hmm. ghanafoɔ complaini yɛ sɛ sɛ wotɔ

na yɛakyekyere Ntimanmuni nsa de agu n'akyi, na yɛakɔ Parliament, na Energy Minister John Jinapor, na wɔ kyire mu yɛbɛtoo ka, ɛka no sɛ yɛanyi afiri hɔnom a, dumsor dumsor no bɛyɛ severe, Ghanafoɔ bɛbrɛ, ɛwɔ sɛ nkanea no gyina soɔ. Na afei no yɛde one cedi akɔ akɔto, wotɔ yɛfrɛ no sɛn, eh, fuel bi a, petrol, eh, diesel, anaasɛ any petroleum ayi bi a na, na yɛde one cedi ato so, na aban mu mpanimfoɔ a na fuel no wɔn ntɔ bi no, wɔn na ɛkyerɛ mu o, wɔn na ɛjustify, ɛne yɛbɛtua. Nti seesei no a, President Mahama a wɔse wɔatwa asa no ato hɔ nom, ɔno odi kan, na kyerɛ sɛ te, yɛ, yɛ atemamufoɔ no ara dɛ, yɛdi akyiri. Yeah. Wohu sɛ wote nneɛma bi sɛ yi a, ɛnyɛ wo bo fu, ɛnyɛ wo ya, ɛnhyɛ wo ahoro ba. Woahunu sɛ President no, wɔretu anamɔn, yɛn nyinaa na yɛabɛto ɔhaw, nti yɛn nyinaa nyɛ dɛn? Yɛmmoa na saa ɔhaw no yɛnyi mfa mfiri hɔ, Sure. ɛsiane sɛ esum mu nna ayɛ dɛ, ɛya. And then hwɛ, eh, JB, hwɛ adeɛ a ɛnnɛ apue. Sɛ government apofficials obiaa ntɔ ne fuel. Yɛwɔ Ghana ha sei ne yɛyi V8 de asi hɔ nom a V. Eight no, yɛ bu fuw afiri de gum na yɛ de akonwa, yɛ de president akonwa na esim baabi a president bɛ kɔ biara no. Esan sɛ V8 no, ɛyɛ ɛnyɛ ne sika na yɛ de tɔɔ yɛ, tax payers money na yɛ de tɔɔ yɛ. Mahama so yɛ bi. Me me ka ɛyi former president, me se eight years etwa mu ɛkɔ yɛ yi, Nana president Akuffo Addo, so ɔho. Ghanafoɔ ka yɛntie obiara yɛntie obiara yɛntie na V8 atu paapaapaapaapa na ɛnam na ɛkɔ na ɛba na yɛde ayi asi mu akonnwa yɛ a president driver na atwie akonnwa ne yɛ bu fuwa firii enti President Mahama sɛ wofrɛ se sɛ sɛ sɛ yɛ a na wo se woyɛ na wokɔ deɛ a ɛduru baabi a ɛmu ɔya Sɛ mekɔ akɔtɔ firi wani introduce but saa that eleven no koraa no wɔn akyerɛ mu a me me te aseɛ no ɛmu da hɔ nom plain ɛnyɛ adeɛ bi a ɛha dwene bia ɛnti sɛ watwa sa paatoa na saa ama praa te shamima nom ɛne honourable John Jinapɔ nom mo ba abɛtɔ firi well deɛ a sɛ yɛn nyinaa na yɛ kaa Ɛɛ nea obi ahoma no.
ahaa ɛne ɛnyɛ abufu biem Meda ase. ahaa. Lucius, eh, woanya wo coupon no? That that government official.
Dabi. Miniam daase, ɔmfa kwanya so na menkyia wahwɛfoɔ na menkyia NDC foɔ a bɛ nso bagye berɛ a bɛhwɛɛ ne nyinaa. Na ɛyɛ asɛm dɛ um, anɔpa yi ara yi ne mahu sɛ um, communique bi saa ɛne nam ayi media no so. Mm. A ɛkyerɛ sɛ president uh, ayɛ sɛ Eh, political appointees no, allowances a bɛde ma bɛfɔfuɔ no, ɛno no with immediate effect, firi nnɛ yi ara yi, info, Nti ko information no baa anɔpa yi ara yi, na Yeah. anɔpa yi ara yi, ɛkɔ Asidi nti deɛ ɔmo aprente no bɛyɛ dɛn? Ah, nti ɛne deɛ sɛ bɛbɛtu agu. Eh, bɛbɛtu agu. Wo, wokɔ use no wɔ baabi a, ɛnyɛ ayi. Well.
Hɛn, na ɛyɛ, ɛyɛ asɛmpa. So wahu? Eh, me nua, wohu sɛ before NDC ɛbɛba aban mu no, President Mahama ɛne NDC foɔ nyinaa ka kyerɛ Ghana foɔ sɛ, sɛ yɛbɛduru a yɛbɛ yɛbɛ resɛte Ghana. Mm -hmm. Adɛn nti a na Ghana foɔ nyinaa ɛgye tum sɛ ɔman no aporɔ atete asɛe. Ɛsan eh, NPP foɔ ɛne Nana Addo a bɛba a yɛme nua ba ɛkasa na ɔka sɛ VH Ghana bɛde akonnwa siw. na bɛasɔ air condition asi so na bɛdenam Ghana abɔnten so. Enti na ahokyerɛ paa yɛ dɛn na ɛwɔ hɔ. Ne Ghanafoɔ nyinaa na yɛgye tom sɛ ahokyerɛ yɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Enti na yɛhia obi a ɔbɛba abɛyɛ dɛn, ɔbɛba abɛgye yɛn. Ɛnnɛ yi a President Mahama ɛbaeɛ no, Deɛ ɔyɛɛ sɛ researching no, ɛɛ mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ bɛbɔ dam firi fie. Mhm. Wobɔ dam a, wobɔ dam de firi fie. Yeah. Ha, ayi broni nkasa bɛbɛ charity begins at home. Yeah. Nti no, sɛ sei ne ɛteɛ deɛ a, ministers a mɛwɔ anaasɛ ministers a mɛyi no, ankane wohwɛ ministers a Nana Addo di kan yii a okoyii about 125 ministers. Mm-hmm. Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in a city. Or... Allowances ahodoɔ no nyinaa bɛgye bi ɛbɔ ɔman no ka ɛne nti no ɛbrɛ aso sɛ yɛn nyinaa no yɛbɛyɛ dɛn yɛde nneɛma bi a ɛbɛtumi aboa ma yɛn ho ayɛ dɛn ahenhan yɛ agu akwan mu ɛne no ɔkɛɛ sɛ 60 ministers no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyi nti sɛ wohwɛ a ministers a Nana Addo yii no President Mahama yɛɛ n'adwene sɛ ɔde mu bɛyɛ half pɛ ɛne bɛyɛ dɛn ɛbɛbu man no nti sɛ wo calculate VAT a nka minister bɛtena mu allowances ahodoɔ per diems ahodoɔ ne ɛɛ fie ne security ɛne ayi house maid n'asefoɔ no nyinaa saa sika no ɛbɛba abɛyɛ dɛn ɛbɛba abɛgu ɔman no fotuo mu ama ɛde ayɛ dɛn ɛde abɔ bra I think sɛ last week ne me ne Ivan ɛkɔɔ ayi meeting bi a na ayi for um, uh, National Development Planning Commission eh, na bɛka biribi about sɛ ɔhwɛ uh, mortality rate yɛ maame mu a bɛkɔ uh, awoɔ so a bɛmma fie na ɛrekɔ soro. Mhm. Wote aseɛ? Mhm. Na ɛmu dodoɔ no ara nso yɛ adeɛ a akɔyɛ te sɛ yɛwɔ kyɛfa wom anaasɛ aban no wɔ kyɛfa wom out of negligence ɛka ho bi ne ebi nso wɔ hɔnom a nneɛma bi a na nka ɛsɛ yɛ a yɛantumi anyɛ dɛn anyɛ. Enti no, President Mahama koraa kae sɛ Ɛɛ, wɔ ayi wohwɛ district assemblies no common fund na akɔ no a, wa task bɛ sɛ every year biara no district assembly biara ɛnsi one chip compound. Mm. Wɔte aseɛ? Wɔse every district assembly biara na anyɛ kura sɛ otumi si one chip yes, compound. Yes, year biara afe baako biara no ɛsɛ wosi chip compound. I see. Na wei sei no ɛbɛyɛ possible nso deɛ na kyɛ sɛ yɛhia sika. Mm -hmm. Wɔte aseɛ? Yeah. Sɛ wo calculate chip compound ɛnɛ yi a Wokɔ nkuraseɛ no anaasɛ baabi a materials no a wopɛ no koraa no ne boɔ fam no a, wohia bɛyɛ um, around hundred thousand Ghana cedis. Mm. Wote ase anaasɛ eight hundred yɛ sorry around bɛyɛ eight hundred thousand Ghana cedis na woatumi deɛ den woatumi de asi. Wohwɛ yɛ schools ahodoɔ a Ɛwɔ ɔman yi mu a, yɛwɔ baabi a nkwadaa da so te nnua ase ne ɛdɛn ne ɛkɔ sukuu. Nti sɛ yɛbɛnya sika de akɔ si chip compound, yɛbɛnya sika de akɔ akɔ si schools ahodoɔ, yɛbɛnya sika de atɔ test books de ama nkwadaa a, na ɛkyerɛ sɛ aban mu mpanimfoɔ a bɛ no nso no, Bɛayɛ dɛn bɛanya baabi agyina no, nneɛma bi a bɛ enjoy, ɛsɛ sɛ yetumi yɛ dɛn? Yetumi yiyi so kakra kakra kakra kakra. Enti yɛn nyinaa no, yɛkyɛ no kakra kakra. Enti wowɔ hɔnom a wote V8 mu anaa wote air condition mu no, yehwian wo deɛ no so kakra na yɛanya sika de ato fotuo mu na yɛatumi de ayɛ dɛn? Yɛatumi de abɔ ɔman no ho bra. Me, mehu no sɛ ɛyɛ asɛmpa. Bere bi a atwam na ɛnte saa. Wate aseɛ? Bɛka kyerɛɛ sɛ ɔman no emu den, emu den a, time bi a bɛbɛka akyerɛ sɛ emu den no, adeɛ baako a bɛbɛsen adwene ho yɛ sɛ bɛbɛgye toɔ. Wate aseɛ? Na bɛasane ayɛ dɛn? Bɛasane de a live big. Enti wɔ abrɛko a NPP foɔ na bɛka kyerɛɛ sɛ ɔman no mu ayɛ den no, bɛ introducee e-levy. Bere a ɔman no mu ayɛ den, bɛintroduusii birthing tax. Ɔman no mu ayɛ den, na fuel rekɔ soro. Ɔman no mu ayɛ den, na ɔfrɛnhyɛn, dɔla no nso, ne bo yɛ dɛn? Ne bo rekɔ soro. Enti ɛmaa ahokyerɛ kɛseɛ paa yɛ dɛn? Ɛbɛtoeɛ wɔ Ghana ha yi sei. Enti no, me no deɛ, deɛ mɛka yɛ sɛ, ɛyɛ asɛmpa. Ɛɛ, ba a bɛwɔ political appointment no, ɛmma bɛnhu no so sɛ Ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ hit bi wahu sɛ aban no pɛ sɛ bɛ ho kyere bɛ no wote aseɛ because sɛ wohwɛ ɔman yi a yɛtim na wohwɛ kwan a mekae bere bi ayi nsɔkɔ bɛde ɔba apemfoɔ bi ɛfiri hɔnom ɛba a Wanti Methodist Hospital na wonim saa awoɔ kaa no the previous day no na awoɔ kaa no no na bɛnya kaa Ɛmfa no nyɛ dɛ, ɛmfa no mma. Wɔte aseɛ nti adeɛ kyee no ayɛ sɛ bidie kaa bi kɔɔ hɔ. Bidie kaa no kɔɔ ayɛ. Ɛɛ ɔkɔɔ akura no ase o. Bidie kaa kɔɔ akura no ase a ɔno no kɔfa ne bidie ne bɛsrɛ no. Ɛyɛ kea. Ahu ne bɛde no too kea no mu. Ne kea yi ba ɔde abɛn paa paa paa paa paa saa no baa hospital hɔ na bɛduru bɛduru ɛ no na ayi ɔbaa no n'ase ahom bɛyɛ sisi oh. because na akora no de ne nsa oh. na ɛreba ɔte aseɛ enti no sɛ nka bɛwɔ nuabaa kye compound bi wɔ hɔ no ne ɛha pem yɛbɛde no kɔɔ hɔ nom a megye die sɛ nka nurse ni a ɔwɔ hɔ nom no ɛbɛtumi asosɔ ano kakra Wɔte aseɛ ansa na but no ayɛ dɛn aba ayi ɔfrɛ no sɛn district hospital mm. anaasɛ any nearby hospital hwɛ wokɔ ayi hospitals ahodoɔ no a mhm. anaasɛ district hospitals no a kɔhwɛ kwan a amanfoɔ asan lai ɛwɔ hɔnom wɔte aseɛ obi wɔ hɔnom a ne issue no ɛyɛ mild issue bi saa Anaasɛ ɛnyɛ adeɛ bi a ɛwɔ soro biara. But wɔbɛkɔ akɔdi line so ara wɔ abrɛko a anka ebia chip compound wɔ hɔnom ne ɛyɛ ɛyɛ malaria simple malaria bi ne ɔkɔeɛ ne ebia bɛhwɛɛ no a nka ne ho bɛtɔ no but wɔbɛtwa kwan akɔ district hospital na wakɔdi line so ara menim mekae incident bi a obi te queue no mu ɔte queue mu a ɔkɔhwɛ doctor Saa ɔtoɔ no wawu. Oh. Enti pinikɔ pinikɔ pinikɔ no ɔno nso te hɔ. Ansa na later bɛ notice sɛ wawu no ɔtoɔ. Ɔte aseɛ. Enti no nsɛm no bi wɔ hɔ nom a ɛnyɛ dɛ saa. Enti no nhunu sɛ ɛyɛ good move ne President Mahama ateki no sɛ at least sɛ yɛhwan ministers no full allowances no so Ɛ me koraa deɛ mehu ne sɛ yɛwɔ ada allowances bi mu wɔ hɔ no a bɛyɛ enjoy a ɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ bɛtumi scrab saa allowances no ɛfiri hɔ no na nka at least yɛatumi de ahwɛ de other sectors no nso. Okay.
Uh, Ivan, before sɛ mɛba wɔ hɔ no ma menka wo sɛ Uh, the minister in charge of local governments, chieftaincy and rural development, and uh, yeah. religious affairs, religious, mm. uh, actually assembly members, uh, April, May, Ɔmo allowances no thousand three hundred ɛkɔ nti assembly member biaa ɔwɔ Ghana ha biaa no oyere anaa wokunu wagye thousand three why nti ɛɛ ɔka sɛ sika no fi ɔboa ayi mama me nti o. Wo salary baa wo nan so. Ayi. Wo wo salary baa wo nan so. Oh dabi a meka.
Yɛbi ma me nkyɛ a na me nkyɛ ɔtiefoɔ na me nka sɛ ɛɛ governance yeah.
is about the people mm -hmm. so in

Yɛrekɔto aba no, na adeɛ baako a na ɛyɛ bone of contention a because of social media bɛyɛ very open na people yɛ very much concerned about has to do with the the way a government officials ne government no akasa some silly expenditures ne kwan a yɛfa so a yɛ blow monies away a the very people who are supposed to be beneficiaries of a government that has been set up no don't benefit.

ɔwɔ access to huge money ne n'asefoɔ nom no ɔno onye fuel does it make sense and these say these two people are working for the same motherland does it make sense so it doesn't make sense it defy this logic common sense n'asefoɔ a nyansa bi a anim a ɛsɛ yɛyɛ saa nneɛma no over the years no.

a ɔna na ɔrepresent the Queen of England ne n'asefoɔ ɔbɛhwɛ yɛ so. At the time no, when somebody is coming from UK to Ghana, it was seen as a risk because that time na civilization yɛ nhyɛ da nyɛ wei. You can die anytime. Malaria hɔ ebetumi aku wo. Nipa betumi akye wo, ataake wo. There was this tribal conflict though, but yɛsɛ Asante, British war, this, this. So when somebody is walking all the way from UK to Ghana, that is seen as a risk. So abrɔfo no makii sure sɛ sɛ wo ba a yɛbɛ compensate wo handsomely so they will give you big salary they will give you allowance they will give you a security they will give you a garden boy they will give you cloth allowance ne na se fo nom so these are colonial inheritance a because nipa no ba no ɔbɛ taking risk enti they will compensate you all these things sɛ bɛyɛ a sɛ wowɔ misgiving bi koraa sɛ wo mma a oh wohwɛ the goodies around na you accept the queen's offer and come bɛboa yeah so yɛgye yɛ ho After independence no, ɛnam sɛ bibini yɛyɛ nnipa bɔnefoɔ nti no, this colonial inheritance no yɛanto angu ɛna yɛsesaa ne nyinaa maa yɛn ho, realising sɛ yɛn ankasa na yɛredi yɛn ho so. Ɛnti ɛnnɛ wobɛkɔ judge fie no, ɔwɔ security, ɔwɔ cook, ɔwɔ hwan hwan, garden boy, Ne saa nkurɔfoɔ nyina state na ɛtua wɔn ka o. Ɔwɔ security, yɛma no clothe allowance, yɛma no this allowance, yɛma no this allowance. All this nonsense of allowance no yɛasesa no de ama no. So yɛse yɛpam aborɔfo no a wɔn akɔ bikɔ mba bɛdi yɛ so but the where we benefit no we invited all these things ɛno deɛ kwabran black man is okay with it mm. ɛna mm. yɛankasa yɛdi yɛ ho so no yɛsan te yɛn nkurɔfoɔ so na yɛdi dɛ so i think that this is a breakthrough policy wei a president mahama yɛ a ɛsɛ yɛbɔ naba because it doesn't make sense sɛ government official bɛka sɛ wontɔ petrol na ordinary person should and over the years no coupon no nyɛ sɛ nipa no gye ɔno na eyi so o some of these coupon no wobɛhyia young lady thirty twenty two years na egu ne car boot wobɛkɔ na ɔfrɛnde obi na yɛasesa ama no so ɔno de de no some of these privileges no we yɛ abuse no so ɔno de de wobɛte. expenditure a ɛbɛba from government no ɛyɛ huge but you look at the developmental aspect and there is absolutely nothing to show for ɛna na me nua yi ka v8 ɛyɛ fuel a ɛnam a petrol a yɛde ɛtwe car no n'asefoɔ does it make sense you understand but over the years no saa nneɛma wei nyinaa kɔ so ɛma yɛfɛn sɛ ɛbɛsen kɔ obi anka ho asɛm so for me I think sɛ this is a great move by president and I think sɛ he should continue for me the fuel allowance alone is not even enough.

nam ntentanfidie no so dendeenden a ɛnyɛ asɛm ketewa nti wo nso w'adwenkyerɛ ɛfa saa asɛm wei ho no wobɛtumi de afa comment section hɔnom de ama yɛn wosusu sɛ saa nhyɛeɛ yi a aban de aba yi ɛbɛboa mpanimfoɔ no anaa anaa nso sɛ wosusu sɛ ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ no deɛ wɔyɛ ɔman mpanimfoɔ yi deɛ yɛtɔfoɔ ɛma wɔn firi fa w'adwenkyerɛ ɛto comment section hɔnom ɛma me na hyɛ video ma afoforɔ nso ɛnyɛ bi ɛnhwɛ